na hiyo ndio nitafanya hiyo ndio nitafanya eh hiyo ndio nitafanya gwenda gũkũmenyithia atĩrĩrĩ mũndũ ũcio wona hau agĩcũrania hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũhunjia arĩ hacora na cabara wa kawaida no rĩrĩa aconirwo nĩ ini rĩa thĩna nĩ gũtũra arutaga wĩra wa cibarũa cia mĩako akĩaga kũgĩa na ũkirĩrĩria wa gweterera ngai agĩciria ake tayagakinĩ arora ũrĩa aracake marĩ na ũthii wa na mbere wa maũndũ manene na magera ma ngari nene agĩciria egerekanie nao ndagakĩrwo nacio hakiri-rĩ itikĩragwo nĩ mbeca

na wampatie pesa itolewe kule mpatie eh, na watapewa nĩwarĩkia kũigua atĩrĩ ũngĩenda kaburoci ka na ihenya ũtonga kana maũndũ manene ndũgatinde ũgĩtangĩka ngoro no gũthiĩ ũgũthiĩ ũnjoini kanitha-inĩ ũcio wa babito wa numani church of ngondi na nĩ ũkuonio ũrĩa ũgwĩka

na nĩkĩo kanitha ũcio wĩtagwo mbambito na mbambito nĩ kuuga mbamba mbimbi na watoto ũguo nĩ ta kuuga gũtirĩ mũndũ ũngĩ wa na nja ũngĩũka kũria ciũ- ciũria ciĩgiĩ kanitha ũcio na ũngĩhĩngĩcithania hanini ũguo ũrie kĩũria kĩgiĩ marabu ma mbeca we nĩ ta kwĩyenjera irima ũroke gũthikwo rũciũ na ũndũ ũcio nĩguo ndĩrenda wĩonere tondũ andũ moraga nĩ kwaga ũmenyo the same same church andũ meragwo mahande mbegũ iria itoĩ kana nĩ cia mĩkindũri mĩbage kana kanyũria magakĩruta gũkĩruta nginya makeranĩra mĩatũ hakuhĩ angĩ maingĩre mĩhuko ya arĩa mariganĩtie nao nĩgetha marute kĩndũ o kĩrĩa kĩriuma mamũtwarĩre ĩ nĩgetha mbegũ ĩkĩhandĩke Numani, wa Numani, eh, nĩ kĩndũ kĩyumĩrĩtie thĩ yothe.

Ukabisa pamba bibi na watoto. Ikariai, ikariai. Makanitha ma meumetie ndirenda kũiga andũ a Ngai mwena-inĩ wa wĩhũge. nĩ kũrĩ na makanitha maumĩrĩtie maya ma mũkano ona nĩ maretwo kĩrĩmbũko andũ a mwathani tũkwĩra tũmehũge mũno nĩ ũndũ maya nĩ ma mũndũ kĩũmbe we mwene kĩũmbe mena mũka na twana Andũ nĩ mehũge, amu nĩ megũtonyererio maũndũ-inĩ maritũ. Ũhũi! Ona nĩ njĩrĩrĩte goro makangĩ, tũkĩenderio na muni, ona tũkĩrwo nĩ tũkũyo tũhiga twa kũraga ngorianũ. Kaĩ mũndũ wa Ngai ũtangĩikara ũtheri na wĩhoke Ngai arĩ wiki? mwarĩ wa ithe witũ wĩ mũhoro ndirĩ na ũru mũrũ wa ithe witũ ndiĩ kana hihi wĩ nĩ ũiguĩte ũhoro wa numa nĩ wĩyumĩrĩtie gũkũ gwaitũ aumĩte kũ Ekwo naratua ũkĩrĩmbũki wa kũrĩrĩmbũka, na ithe etagwo mũrĩrĩmbũki wa mbarĩ ya rĩrĩmbũki. Aca ndimũiguĩte. Haiya! Ta reke ngũũrie kĩũria. Ũria! Ndamenya nĩgũgũcokeria. One man ũcio ũrahe ũhoro wake-rĩ, nĩ gũka okĩte kuuma thĩ cia kũraya kana nĩ Mkenya mwenzetu?

na nikagogo sachei bambito wa numani church of god na hapo ndio nilijulia jina lake kabisa ũraria ũhoro wa ma eni no ndie kwĩka ruo tanyaga kimwarĩ ũyũ sawa ndũndegere gũtũ kũu gwaku nga ũhoro no ũgũtege ta mbawa sawa mũrũ wa ithe witũ nĩ ũyũ aumĩte kũ aciarirwo kaũntĩ ya njũngũrĩe Ndiviconi ĩtagwo njũngũ tanuke. Lokĩconi ĩtagwo njũngũ merie. Sambulokĩconi ikamerũka. Ha, ngurumo nĩ cia wĩhũge. Hau ndinaigua. Atĩ wauga atĩa? Niĩ ndakwĩra twĩhũgei. Twĩhũge kĩĩ? Ĩ nyamũ ĩno ĩretwo mbambito, na ti rota. Atĩ ndũĩ? Ah! We nawe, ĩ wanumani. Nĩkĩ ningĩ? Ĩ nĩ tondũ ngũmũ nĩ atwĩhotoreire. Woi! Ngai! Ũthamaki na ũnene waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete wee, gĩtũmi nĩ ũndũ mahinda maya nĩ tũrakũbatara. Ayũ! Ũkĩa uga mbu. Ĩyo ti mbu. Ũrenda kũnjĩra mbu yugagwo atĩa angĩkorwo ti mbu auga? Ndũĩ ũrĩa mbu yugagwo? Mbu yugagwo atĩrĩrĩ. Wee atumia, gĩtige kuga mbu. ũngĩra mũrungu mohere tondũ matiramenya ũrĩa megwĩka wee wauga matiũĩ ũrĩa mareka na nĩ kwandĩkĩtwo nĩ moĩ ai atĩ hau auga nĩ handi ngarome na kau kanyo nĩ ũrirũ ĩ ũcio ti ũrirũ kana ng'ano cia marimũ nĩ ũrĩa kũrĩ na ti niĩ ndauga nyita ibuku rĩrĩ ũthome Mathayo ikũmi na inyanya kũrutia mũhari wa mbere nginya mũhari wa kenda, na Mathayo mĩrongo ĩĩrĩ na inya kũrutia mũhari wa mbere, na Mariko ikũmi na ithatũ kũrutia mũhari wa ĩmwe, ũrigĩrĩrie na Luka mĩrongo ĩĩrĩ na ĩmwe kũrutia mũhari wa gatano.

tene nĩ tene thutha nĩ mũgiano thoma o rĩu ndũgatarwo ithabu-inĩ rĩa mbarĩ ya ngeka arĩa matũraga maugaga nĩ megwĩka na matiĩkaga na matigeka niĩ nditigaga baibũ tondũ ũguo nĩ ta ũndũ ũmwe na gũthiĩ mũgũnda ũtigĩte icembe ta wĩyũrie ũngĩkorwo ũthiĩte mũgũnda gwĩka atĩa? Ĩ nĩ waria, ingĩgĩkorwo nũganũgĩte mũgũnda gwĩka atĩa? Ndigĩte ichembe na rura? Ehe, that's good. No rĩrĩ, kũhĩtia ti ũũru. Ũndũ ũrĩa mũũru mũno nĩ gũcokera mahĩtia. No mũndũ angĩkĩhera-rĩ, githĩ ndakĩohagĩrũo? Ĩ hau nĩ waria ma, o ta athuri atano me hamwe. No nĩ wega gũcanũka. Ũikare ta airĩtu atano arĩa maarĩ ogĩ mũhikania agĩũka. No ningĩ-rĩ, ah! Reke icio ikinye mũthia, tondũ too much of anything is poisonous. Thoma haha wĩiguĩre ũhoro wee mwene, tondũ cia nginyanĩrio nĩ irĩ gatithio. Atĩ wauga, Hau nĩha ndĩrathiĩ gũroma. Nĩ Mathayo ikũmi na inyanya. kũrutia mũhari wa mbere nginya mũhari wa kenda na mathaa mĩrongo ĩrĩ na inya kũrutia mũhari wa mbere nginya wa ithathatũ. Ũcoke ũthome Mariko ikũmi na ithatũ kũrutia mũhari wa ĩmwe nginya wa mũgwanja. Ũrigĩrĩrie na Luko mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe kũrutia mũhari wa gatano nginya wa kenda, wĩiguĩre wee mwene ũrĩa kũrĩ. Eh, ĩ nĩguo no kaĩ ngũgĩthoma maandĩko macio yo wiki maũndũ nĩ mũteithanio kana hau ũkuga atĩa kana ũgũtua atĩa mwarĩ wa ica waitũ hatirĩ na ũũru mũrũ wa ithe witũ tondũ nĩwe aria no rĩrĩ mwanjia mũũru no wa itimũ kwoguo ambĩrĩria gũthomera andũ ithomo ritũ rĩa mbere nĩ ngũcoka thome ithomo rĩu rĩngĩ rĩrũmĩrĩire eh, nĩ sawa no kĩrĩa kĩangĩthome tondũ hau nĩ waria ma na nĩ ũĩ atĩ mana kĩroto nĩ cia iria ũmwe ona gwata nyina ũmwe atĩ nĩ cia ithe ũmwe koraigua naki ĩni na ithe ũcio nĩ ndĩmũĩ ndũkĩmũĩ atĩa we na nĩwe ũ nĩ ngai ũrĩa mũmbi warĩ na igũrũ o na gwata indo ciothe nĩwe waciũmbire okĩ okĩ thengio nĩ kũmenya ũguo na warĩa metagwo mbarĩ ya ngucanio-rĩ ngarari na rũmena-rĩ acio nao ũhoro wao nĩ atĩa? eeh no ningĩ-rĩ, reke ngũcokerie kĩũria gĩaku wa gĩtugo ũhang'ĩte acio ũraria ũhoro wao rĩ nĩ a mũrĩmo ũrĩa ũngĩ mũrĩmo ũrĩkũ ĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa kĩmunya aci ate kĩmunya ĩ nĩ ngoma kĩmunya kana mũmaica oke oke oke ishindwe pepo baya no ithuĩ rĩ Kũu tũtigũthiĩ, na tũtirĩ hĩndĩ tũkang'ethera mwena ũcio, tondũ tũthiĩte twerekeire na njĩra ya Sayuni gwa Baba. Kana atĩa, mũrũ wa Ithe witũ? Hatirĩ ũndũ ũngĩ no ũguo, tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Mathayo nĩ ikũmi na inyanya rute mũhari wa ĩmwe o gwata wa kenda. Kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩrĩrĩ, O thaa ĩyo arutwo magĩũka kũrĩ Jesu. akĩmũũria atĩrĩi nũ mũnene gũkĩra arĩa angĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ nake agĩta kana goke harĩ we agĩkarũgamia gatagatĩ-inĩ kao akiuga atĩrĩi ngũmwĩra atĩrĩi nama nama mũngĩaga kũgarũrũka mũtuĩke o ta twana mũtirĩ hingo mũgatonya ũthamaki-inĩ wa igũrũ nĩ ũndũ ũcio o mũndũ ũrĩa ũkwĩnyia o ta kana gaka ũcio nĩwe mũnene gũkĩra arĩa angĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ na ũrĩa ũgwĩtĩkĩra kana kamwe ta gaka nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩakwa nĩ niĩ etĩkĩra no ũrĩa ũkahĩtithia kamwe ga twana tũtũ Ojete ketia ite agereirwo nĩ kũharũkio igai rĩrĩa inene rĩa gĩthĩi ngiko ahonokerio arĩa ariku iria-inĩ kaĩ gũkũ nĩ kwenda haro ĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mahĩngithanagia andũ maũndũ macio mahĩngithanagia rĩ matirĩ hingo matagoka no mũndũ wa gũtũma ũndũ wa kũhingithia nĩ arĩ ũke rĩ kaĩ ũcio arĩ na haro ĩ Na kũngĩtuĩka atĩ guoko gwaku kana kũgũrũ gwaku nĩ gwa gũkũhĩngithia, gũtinie, ũgũte. Kaba gũtonya muoyo-inĩ wĩ kĩonje kana gĩthua, nĩ gũikio mwaki-inĩ ũrĩa ũtahorekaga, wĩ na moko merĩ kana magũrũ merĩ. Na kũngĩtuĩka atĩ riitho rĩaku nĩ rĩa gũkũhĩtithia, nĩkũũre ũrĩte nĩkamagũta ja muoyo-inĩ wĩna riro rĩmwe nĩgũikio jahanamu-inĩ na kwĩ mwaki wĩna maitho merĩ ngai ararima maroma make merĩ Nĩ arutĩre ndungata ĩngĩ ĩtũthomere. Mathayo mĩrongo ĩrĩ na inya kũrutia mũhari wa mbere nginya wa ithathatũ. Ĩ nĩ ngũthoma tondũ wĩra wa Ngai ndũrĩ handũ ũtarutagĩrwo, kanitha-inĩ, gwaku mũciĩ, o na handũ hena kĩũngano. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Kĩhoto, mwaria ma wa ndeto iria njarie itũũraga tene na tene, na ithomo ritũ nĩrĩo rĩrĩ, Ngwambĩrĩria gũthoma ibuku rĩa Mathayo mĩrongo ĩĩrĩ na inya kũrutia mũhari wa mbere kinya mũhari wa gatandatũ, nacio ikuuga ta ũũ, Nake Jesu akiuma hekarũ-inĩ, akĩgwata gwĩthiĩra, na arutwo magĩũka kũrĩ we, mamuonie mĩako ya hekaru no we agĩcokia ũhoro akĩmoria atĩrĩ githĩ mũtikuona indo ici ciothe kaĩ kiugo kĩu nĩ kĩega mwathani ngũmwĩra atĩrĩ na ma haha-rĩ hatigatigario ihiga o na rĩmwe rĩikarĩtie igũrũ rĩa rĩrĩa rĩngĩ rĩtagũithĩtio na rĩrĩa raikarĩte thĩ kĩrĩma-inĩ kĩa mĩtamaiyũ arutwo magĩũka kũrĩ we hatarĩ andũ angĩ makĩmũria atĩrĩ rĩu-rĩ kwĩre rĩrĩa maũndũ macio magakinya nĩ rĩ haleluya ona kĩmenyithia kĩa rĩrĩa ũgoka ona gĩa ithirĩro rĩa mahinda maya nĩ kĩrĩkũ bwana sikue sana nake jesu akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ wĩmenyagĩrĩrei mũtikanahĩtithio nĩ mũndũ ona ũrĩkũ nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ magoka magĩtuaga rĩtwa rĩakwa makiugaga atĩrĩ niĩ nĩ niĩ kristo e, na mahĩtithia andũ aingĩ e, na nĩ mũkaigua ũhoro wa mbara na mbugĩrĩrio ciacio menyai mũkamaka nĩ gũkorwo maũndũ macio matirĩ hingo matagakinya

ũngĩaga gũkuithia cumbĩ ũngĩaga gũkuithia mathara maũndũ mau mothe nĩ mwaigua atĩ nĩ magoka na ihĩndĩ nĩ ikinyu nĩ mũrakĩmona mũndũ nĩ amenyerere na ũhoyage mũno nĩgetha ũkũranage roho wa ma na roho wa maheni tigoi thayũ Thengiũ, Ngai akũrathime ndugu. Nĩ herutĩre ndungata ĩngĩ ĩtũthomere Luka mĩrongo ĩĩrĩ na ĩmwe kũrutia mũhari wa ithano nginya mũhari wa kenda. God is good All the time, and all the time God is good. ngari ĩtarĩ namba nĩ ya mũici ha rĩtwa njĩtagwo reverend senge maitho wa kĩoni nyonera mbarĩ ya matũ njiguĩra na nyumĩte itũũra rĩa mwĩhoko na mwathani nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa Ithomo riitũ rĩkuuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka mĩrongo ĩĩrĩ na ĩmwe kũrutia mũhari wa gatano nginya wa kenda. Namba cia magũrũinĩ nĩ ngiri ĩmwe na igana rĩmwe na mĩrongo kenda na inyanya thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai. Twarana na niĩ ngĩthoma. Na rĩrĩa andũ amwe maaragia ũhoro wa hekarũ, ũrĩa yagemetio na mahiga mathaka, na iheo iria andũ maarutĩire Ngai, Akiuga atĩrĩ, Ha ũhoro wa indo icio mũkuona-rĩ, matukũ nĩmagooka rĩrĩa hatagatigario ihiga o na rĩmwe rĩikarĩte igũrũ wa rĩrĩa rĩngĩ rĩtagũithĩtio. Na makĩmũũria atĩrĩ, Mũrutani, rĩrĩa maũndũ macio magaakinya nĩ rĩ? Na kĩmenyithia kĩa rĩrĩa maũndũ macio. Magaatua gũkinya nĩ kĩrĩkũ? Nake akiuga atĩrĩ, Mwĩmenyererei mũtikanahĩtithio, nĩ gũkorũo andũ angĩ nĩ magooka magĩtuaga rĩĩtwa rĩakwa, makiugaga atĩrĩ, 'Niĩ nĩ niĩ we, na makoiga atĩrĩ, 'Ihinda nĩ rĩkiriĩ gũkinya. Mũtikanamarũmĩrĩre. Na rĩrĩa mũkaigua ũhoro wa mbaara na wa ngũĩ, mũtikanetigĩre, nĩgũkorwo maũndũ macio matirĩ hingo matagakinya o mbere, ĩndĩ ithirĩro ti rĩa ihinda o ro rĩu. Ngai amũrathime nĩ kũndegera matũ manyu. Haya, no tũrathiĩ? Athuri nĩ merutĩire mũno. Ndahoya he Ruterendanda ũmwe atũthomere Mariko ikũmi na ithatũ kwambĩrĩria mũhari wa mbere nginya mũhari wa mũgwanja. Bwana ni Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Wa mbere ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Niĩ ndarũgama haha mbere yanyu. He marĩtwa makwa njĩtagwo Evangelist Warigia wa gwathĩka nĩ Igai na nyumĩte itũũra rĩa wĩtĩkio. Na Mwathani nĩ ahonoketie rũcinĩ rwega. Ithomo ritũ ũmũthĩ riumĩte ibuku rĩa Mariko ikũmi na ithatũ ũrute mũhari wa mbere nginya mũhari wa mũgwanja. Namba cia magũrũ-inĩ nĩ ngiri ĩmwe na igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano na inyanya thĩinĩ wa ibuku rĩerũ rĩa Ngai. Twarana na niĩ ngĩthoma. Na rĩrĩa aumaga kũu hekarũ-inĩ, mũrutwo wake ũmwe akĩmwĩra, Mũrutani! Toro mahiga maya matirĩ mwago nyũmba ici nacio itirĩ mwago jesu akĩmwĩra nĩ ũkuona nyũmba ici na nĩ ũũ handũ hau hatigatigario ihiga ona rĩmwe rĩikarĩte igũrũ rĩa rĩrĩa rĩ rĩtagũithĩtio na hingo ĩyo aikarĩte kĩrĩma-inĩ kĩa mũtamaiyũ ang'etheire hekarũ petero na, ja, na johana anderea makĩmũria atĩrĩ me ndundu Twĩre atĩrĩ, rĩrĩa maũndũ macio magaakinya nĩrĩ, na nĩ kĩĩ gĩgaatuĩka kĩmenyithia rĩrĩa maũndũ macio mothe magaatua gwĩkĩka? Nake Jesu akĩrika akĩmeera atĩrĩ, Mwĩmenyererei mũtikanahĩtithio nĩ mũndũ. Andũ aingĩ nĩmagooka magĩĩtuaga rĩĩtwa rĩakwa, makiugaga atĩrĩ. Niĩ-rĩ, niĩ Kristũ, nĩmakahĩtithia andũ aingĩ. Na rĩrĩa mũkaigua ũhoro wa mbaara na mbugĩrĩrio cia mbaara mũtikanamake, maũndũ macio matirĩ hingo matagakinya, no rĩrĩ, ithirĩro ti ikinyu.

ũguo nĩguo kũrĩ ndugu na dada ũguo ndagĩke kũmũhe kiugo kĩu kĩa jehova atĩ maya nĩ mahinda marĩa merirwo mahinda ma mũico atĩ nĩ gũgakinya kanitha ici cia mũrĩrĩmbũko toguo waigua mũthee kĩhota uga atĩ maya nĩ mahinda marĩa makinya atĩ magũtuĩka nĩ tũrĩheanagio nĩ ũrĩa ndagĩrio ihiga rĩa ngũndi nĩ ũrĩa ndagĩrio nginya rĩa thahabu nĩrĩo rĩu na maguta ma iria-inĩ oka ũkamatwo na njĩrega ciothe ũkahakanio rĩu wee nĩwe wĩmenye na ngai waku na ngoro yaku

Kũrutia mũhari wa mĩrongo ĩĩrĩ na ithatũ kinya mũraini wa mĩrongo ĩĩrĩ na mũgwanja. Kwoguo ithomo riitũ rĩa mũico, tũgũcoka o hau ibuku-inĩ rĩa Mathayo mĩrongo ĩĩrĩ na inya, kwambĩrĩria mũhari wa mĩrongo ĩĩrĩ na ithatũ kinya mũhari wa mĩrongo ĩĩrĩ na mũgwanja. Namba cia magũrũ-inĩ nĩ ngiri ĩmwe na igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtatũ. thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai rĩerũ, na tũgũthomerwo nĩ Mũrũ wa Ithe witũ ũrĩa wambĩrĩirie, oke arĩkĩrĩrie tondũ arĩ na kĩmero na nĩaraiguo nĩ mũndũ wothe kwa umbali. Karibu sana ndugu. Nĩ wega mwarĩ wa Ithe witũ Jesse, niĩ kuma rĩrĩa ndarĩhĩirwo thirĩ wakwa wothe nĩ Jesu mũcaraba-inĩ, Hĩndĩ ĩyo noguo ndatuire itua rĩakwa atĩ ndĩrĩtungatagĩra Ngai matukũ makwa mothe marĩa ngũtũũra gũkũ thĩ ĩno, na ndirĩ na marangania tondũ nĩ njũĩ malipo ni baadaye kutoka kwa Mungu. Isomo ritũ rĩa mũico tũgũcoka o harĩa mbaranginyo ibuku-inĩ rĩa Mathayo mĩrongo ĩrĩ na inya kwambĩrĩria mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ithatũ nginya mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja namba cia magũrũ-inĩ arĩa mena kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ nĩ ngiri ĩmwe na igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtatũ na inya thĩinĩ wa ibuku rĩa ngai itheru rĩrĩ rĩerũ thikĩrĩriai thikĩrĩriai Mathayo mĩrongo ĩrĩ na inya kũrutia mweri wa mĩrongo ĩrĩ na ithatũ nginyagia mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai rĩerũ. Tega matũ tũigue. Hĩndĩ ĩyo mũndũ angĩkamwĩra atĩrĩ, Kristo arĩ na gũkũ, kana amwĩre arĩ na kũu, mũtikanetĩkie nĩ ũndũ nĩ gũgokĩra makristo ma maheni o na anabii a maheni nao monanie ciama nene o na morirũ nĩguo mahĩtithagie o na arĩa amũre ũngĩkorwo ũguo wahoteka atĩrĩrĩ ndamwĩra o mbere nĩ ũndũ ũcio mũngĩkerwo atĩrĩrĩ arĩ werũ-inĩ mũtikanariĩ o na kana mũngĩkerwo atĩrĩrĩ arĩ nyũmba-inĩ mũtikanetĩkie tondũ o ta ũrĩa rũheni rumaga o kũrĩa irathĩro na rũkonwo nginya ithũĩro

na mũndũ ũrĩa ũkũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa ũkahingia ũrari Eh, eh. maandĩko macio waigua ndaramara ti atĩ maumĩte mũtwe wakwa no nĩ kũhinyĩrĩria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kũmwĩkĩrĩra mũkana atĩ mũngĩkaigua Atĩkĩĩ, atĩ mũngĩkaigua erũgũrũ mũtikanagurũke nakuo, mũngĩkaigua ekabiria mũtigathiĩ na kũu, mũngĩkaigua eng'atĩ mũtigathiĩ na kũu, amu gũka kwa mũrũ wa mũndũ gũtirĩ riitho rĩtakamwona na gũtirĩ mũndũ ũtakamenya. Ũguo arĩa marauga mwathani arauma kwao. yarauma nako icio nĩ mũhũtĩko amu mandĩko nĩ matwĩra wazi wazi ũrĩa gũtariĩ ngai aromwenda Amen. Amen. ngai akũrathime mũriũ ũguo nĩguo ona niĩ nguga kĩndarima kũrathime onawe amen na rĩu tondũ nĩ wathoma ũhoro na wataũkĩrwo na matũ maku-rĩ hoyo eho atĩ nĩ gũgoka anabii ama na maheni-rĩ nĩguo mwarĩ wa ithe witũ Ndugu na dada aya ũngĩmera kana ũngĩmataara atĩa nĩguo makona muoyo wa tene na tene? Nĩ ciugo iria ingĩmera nĩ atĩrĩrĩ, andũ nĩ marongoria Mũrungu o na mamũmaande o we wiki ki. na matikanaume matikanaume matikanaume ũhoro-inĩ wake niĩ nĩ ndathoma na ndaiguĩra na matũ makwa o na inyuĩ nĩ mwaiguĩra na matũ manyu na tondũ njiguaĩ matũ na ndinde kũĩ magũrũ-rĩ o mũndũ nĩ anyita na arũmie atĩ nĩ gũgoka anabii amwe na amwe atĩ anabii amwe na amwe atĩ nĩ gũgoka anabii amwe na kĩ na maheni nĩ mwaigua ũhoro ũcio atĩa atĩ nĩ gũgoka anabii ama na maheni na hau nĩho tũrĩ Atĩ kĩĩ? Atĩ nĩ gũgoka anabii a ma na maheni, na hau hau nĩho tũrĩ. Nĩguo. Ngeithio cia hi fi. Nĩ njamata icio, nĩ ciamata. Nĩ wauga wega mũno. Ngumo na ũgooci icokerere Ngai. Nĩguo. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ-ĩ, nĩ gũkũ nĩwe mũteng'eria maũndũ mothe.

na rĩu tondũ nĩ ũĩ riũa rĩtietagĩrĩra mũthamaki arĩkie mũcemanio rĩ akĩrĩ guo ona tũngĩtinda haha na tũrare tũtingĩaga ndeto cia kwaria rĩ ũguo nĩguo kaĩ ũtangĩra andũ aya ciugo ciaku cia mũico tũrokanĩre rũciũ gwathera nĩguo tũthiĩ na mbere na gũtenderia injiri ya mwathani ũrenda njuge atĩa na ndĩ mũmaku niĩ Wamakio nĩ kĩĩ? Ndamakio nĩ kũigua ũhoro wa anabii a ma na maheeni. Ũcio ti ũndũ kũrĩ arĩa menyitithanĩtie na Ngai mĩkĩre-inĩ yao ya maũndũ, tondũ nĩmoĩ atĩ nĩkwandĩkĩtwo. Nũũ. Coka o hau ibuku-inĩ rĩa Ngai, ũthome, ũmenye na ũtaũkĩrũo. Ibuku rĩrĩ ũrona haha rĩkoragwo rĩtitikĩte ndeto kĩhĩri, na gũtirĩ o na ũmwe ũtarĩ wa ma kana ũtakahinga. Mwarĩ wa Ithe witũ ũndũ gũkĩrĩ. Ndigũcokera rĩngĩ tondũ mathaa matiranjĩtĩkĩria, no nĩ ngũthiĩ gũthoma ndakinya mũciĩ. Niĩ no njĩrire andũ tũhoe Ngai. atũhe ũmenyo wa gũkũũrana wega na ũũru na atũhotithie kũmenya ĩrĩa ĩngĩtanu kwĩmerio na ĩrĩa ĩngĩtuo rĩ na mũndũ ũbucabucia maĩ kanua na ethambe na mũrwagi na cumbĩ nĩgetha kanyamũ karĩa kangĩkorwo karegeire magego-inĩ kamũmurũrwo na nĩ mũkĩoĩ ũrĩa okaga itinwe nĩtwoei haleluya Amen. haleluya Amen. tosha nĩtũhoe Eh, hold on ambai mutige ari na ari aiza waitu tutire hende tungithie mahoya-inĩ direct nä njå gä cå ngå tũtambĩte kũhoreria ngoro citũ na gũthathaiya ngai na rwĩmbo rũmwe kana igĩrĩ cia kũocipũ kĩu nĩ gĩcũngũ nĩguo ngoro citũ iharĩrĩke wega hũ harĩrũya na oe mũrũ wa ithe waitũ ndaigua ũgwĩtwo caini caini eh, ndakũria na gĩtĩo atĩrĩ ũtũtongorie na nyĩmbo igĩrĩ cia gũcacaiya ngai ũrĩa watũmbire ngũngĩhotekeka eh, ũkũithie nyĩmbo igĩrĩ eh, ciũyo nĩ andũ othe nĩguo tũhote kwamũkĩra ithuothe nĩgetha ngoro citũ iharĩrĩke wega eh, tũgĩcoka eh, gũtongorio na mahoya nĩ mwarĩ wa isa waitũ ũyũ eh, ndarĩkia kũmenya mũthĩ wa ũmũthĩ atĩ ndaigua gwĩtwo eh, jesi

nĩtũhoe mũthikĩrĩria wakwa mwende ndahoya thĩnjo kuma kũrĩ we nĩ amu nĩ njũĩ nĩ uma na wendi mũingĩ wa gũthiĩ na mbere na kwĩrorera mũthako ũyũ na tondũ kamweke na mahinda ti cia nyina ũmwe-rĩ ũcio watuĩka mũico wa pati wani ndũkĩhurie pati tu nayo nayo wĩonere mũtambũrũko wa thĩ na igũrũ no ti kwa ngai